Jaalalti Islaamaa jaalalti miseensa Laa ilaaha illallaah Muhammadun Rasuulullaah jaalalti isaa guyyuma Zawwajnaaka intala tana sii heerumsiifne sunnaa Nabi Muhammad irra sii heerumsiifne guyyaa abbaan taa'ee jee ililililililil beerri keenya jee achi booda miikkaa irraa dhoosan haarawa jaalala takkaa qilleensi irra hin bahin. Jaalala qilleensarra dhumte. Ta silaa bakka dhaqaniin odon eeggatiin qilleensarra dhumte. Abbaan yoggaa gale jaarkaanumti qullaan wal bira gad tattaa'e. Kitaabni Islaamaa hin qabu. Katabinaa si himaa. Hawaasni kiyyalleen hin qabu. Lammiin tiyyalleen hin qabdu. Nama intala gaafatuu dhufe hin kennu. Maal irratti hin kennu? Hin kennu. Akka waan ilmoon harka isaa jirtuu sheekh. Ilmoo boru yoo gabbaate abbaa feete gurra qabdee fidachuu dandeessu. Feetu adii, feetu gurraacha, feetu daalacha. Hammana takka godhuu hin dandeenye inni. Ni kijibaa bar sheekh. Haati haati abbaan namni islaamaa tokko ka miseensa shahaadatuu sheekh. Kanummaan Ashahadu an laa ilaaha illallah radiya billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuulan Namni Rabbiin Rabbii kiyya jechuu qeebale, Nabi Muhammad ergaa Rabbiiti jechuu qeebale, Qur'aanni Qur'aana Rabbiiti jechuu qeebale haa laafalleetu namni kun har'a biyya tana keessatti intala si gaafatuu dhufee mikinaata lafa naquun lakki intalti tiyya ijoollee lakki intalti tiyya qaraatii jirti lakki ani sitti hin kennu nama akkanaatiif hin qopheesse nama taajira tokkootiin biyya teenyaa qopheesse ilma adaadaa tiyyaa tokkoof hin qopheesse ilma haboo tiyyaa tokko aadiina naqee jechuun gowwummaa duniyaa tana gubbatti gowwummaan akkasii hin argamini. Uumaa kee. Gaafa biyya jiran intala tiyya na kiyyan Ameerikatti hin kennaa jedhanii achii lolan. Kata binaa ziimaa kana warra kana. Gara yuutuu jalaan baatu beeka warra kana. Intalti yoo xiqqoo fuulli daalacha ta'e tana biyya alatti hin kennadha malee. Tana ni kennata abshiir haa dabalu. Achi alan malee hin kennatin jenna. Dargaggeessi ol yaa'ee ol yaa'ee hogga dadhabee hulaan deemee dadhabe sheek maskootan baasa. Akkasii beek. Isaan tukkas godhee beek. hulaan ol deemee ol deemee aboola warraa beeka. Nagayaa warra keenya kootuu jettee midiyyoo hulaadhaan dhufe jirru. Mikinaata dhibba tokko lafa afanii nama kana gaduma oofan. Kana ni baasan kuun ni dhufa kana ni baasan kuun ni dhufa akka garaa jabaatu naafi isaanii jeetuma intala hulaan dhabe san maskootan baasanii. Booda na dhaqqabaa jee fiiga abbaan. Na dhaqqabaa na, na sattaraa na sattaraa na sattaraa. Balaa isa sattaran. Gaafa hulaan ol yaa'an san maaliif? Amma sii galaa baabaa kee. Ajalloo dhaggeeffadhu jiin namticha waa dhaggeeffatu. Namni biroo wanni ati gootu hin jirtu. Dogoggorri kun sirraa'uu qaba. Yoo namni sun intala sanii haa ta'uu taate. Haa ati sii, sii ta'uu dhame. Kami haa heerumu ishee? Way inni heerumaa? Bar haadhaa miti heerumtu. Intalaa heerumaa bar. Haati bar heerumtee jaarsa fi hojitaa hojjirtii bar. Ta nama heerumuu filatamoo warraan namaa fila dura mee sila. Egaa bar kunuu amma rakkinaa bar. Bultii tee ati qabattee taa'uu jirta. Sanis anaaf fila jechuun ati heerumaa? atii heruma haga dandameti wal mariyatuun ni jira intala tiyya mee dhaabbu haa laallu ammoo sii tahee jechuun woma warraati ammoo duunee dabarra malee hin kenninu jechuun nama yoo amma gabbayee deeme humaa godhuu hin dandeenye tuni gowwummaa waan ta'eef haadha abbaan uf sirreessa